Vihigu din be kashi din yi niŋgbuna baŋdiba alaafee sani na wuhiya ni salinim ni bi niŋ zaɣisim ti niŋgbuna sabitala ni din be shem la chɛ ka dɔri ti chani yɛm biɛhigu ni. Zaŋmi a zaɣa zaŋ labisi a niŋgbuna sabita polo ni di daa laafee ka bo alaafee ti a niŋgbuna maŋmaŋ zaa. Ma ŋɔ zuɣu ka Alhaji Yusuf Cosmetics bimbila nim yina ni bi chɛ n-tab suŋ n-kpaŋsi ti daa laafee ni ti sabita biɛhigu ni paɣaba mini dabba zaasa naŋgban yini. Di galisimi ka a mali baŋ shɛli a niŋgbuna ni ka di bi bɔri ni a mali li. Naawuni dahima galisiya amaa lala ka o lahi sheegi sɔŋsim zaŋ timmila zaa sa ka di pirigili be Alhaji Yusuf Cosmetics nim sani. Kpemdi maa ti piigi chibi sheli a ni yɛn su ka a niŋgbuŋ gbaŋ ka di pihi, ka daa kpa sheli a ni yɛn ʒi ka a niŋgbuna ka di niŋ poli poli. Ti ma nim ŋɔ, Asabta yi kpaŋsi nyɛla din kpaŋsiri yurilim. Mari galisiya ka paɣa baɣa ka o niŋgbuŋ gbaŋ ni be shem ni bee bam sheli din be o ni ka di gbaɣiri dundɔŋ ni nyaɣisim din beni la. Zaŋ maa zaɣa zaŋ labisi a niŋgbani ka guui yom chaŋ Alhaji Yusuf Cosmetics nim sani n ti piigi kpam kam zaa sa ka a yi bɔra, lafinta bee chibo. ka su ka be nyam. Ma Amrei galisi ka o kpaŋsi sabita o ningbuna ni, ban di ka be kashi ka nyo vum sahakam. Di gba nyɛla din kpaŋsiri yurilim. Bɛ sani o ka a chaŋ ti bɔri rachiu balibu kam din yi Silimiin tiŋ na, Ghana ŋɔ bɛ mali li kɔhira. Lala n-nyɛli ka bɛ mali gbambihi gba zaasa kɔhiri bɛ sani din toori kom, diriti din nyɛ roba dina la. Gbambihi balibu kam ŋɔ zaasa ka o napɔŋ chaŋ Alhaji Yusuf Cosmetics nim sani. Nimaani ka a yɛn nya di piigi ka di daa do tiŋ viɛnyɛliŋga. Ba daabia nya ka a bɔri ni a dan ti kɔhi gbambihi ŋɔ bee lafintanim ŋɔ bee chibiti ŋɔ bee kpa ʒiɛri maa. Di daa kpa napɔŋ chaŋ kani tiŋa ti dana di bi loori chaaji pahaya zanimi yom bimbila dapalli ŋɔ ni m-pii di zaasa Alhaji Yusuf Cosmetics nim sani n-zaŋ ti mali a bukaata. A yi bɔhiri a maŋ ni yɛ ka a yɛn bɔŋ gbaai ba, a labisigu m-bɔŋɔ, bimbila dapalli ŋɔ ni ka a ni nya ba ka bɛ mini fiɛbi teei be luɣ yini ni taba. A yi yɛn dami ti ŋmaligi bee a yɛn dami ti zaŋ ku a bukaata di zaa bɛ nyɛla bɛn kɔhira ka bɛ daa tom do tiŋ viɛnyɛliŋga. Bɛ di kpe bimbila dapalli ŋɔ ni ti bɔ bɛ shee ka daa ambo shɛlikam zaasa bɛ sani.

ka ti yaa puhi pani na a TV zuɣu ni ninkurilim saha n-dihi tabili ni a nyɛla ŋun chɛ mali shili viɛnyɛliŋga ni jɛri ni a chɛ n-yuui ti piligu m-pahi ti kuli niŋ sandaana zaŋ niŋ nyɛ ŋun yuuni ti doli bakpal shɛli din gari la di daa galisiya ka a ʒini guhitahalli ka ti ti bi kana ti ni tibili sandaani ka lee dihi tabili ni zuŋ o ti mi na pɔɣa ni yuui tab ŋɔ maa Naawuni gaafara n-faai ni ka ŋmali nyɛla a ni yɛn di shɛli n yuli m-booni Taahidu Abdu Jɛbɛ ka ti ni da marahibu ʒii ŋɔ zuɣu yɛ shɛli din chɛ m-be di ko Lala ʒiŋɔ maa a yɛn yu ʒi shɛli ka nyin neesim zaŋ ti nyinmammaŋa ni salo zaa sani daŋgban yini. Domin m pa shɛli ka di ni sɔŋ a ka a baŋ biɛhigu m-baŋ tabili sokamo zaa sa, ka nyinmammaŋ deegi a m-paai n di puuni di yɛn sɔŋ a ka a biɛhigu ka a ti tooni viɛnyɛla. Ʒiŋɔ maa malila ŋun su li o yuli m-booni nti ba ti yaba ti yuunda Honourable Tegu ka n tooi galisi ka n kani ni o sani o samban karili ŋɔ ni di deeri anfaani shɛli din ka ŋmalim mali tarinyɛŋ bɛ Galtaŋ ni yoma. ka yuuni ti zaa TV zuɣu. Yaha n yuli m booni Tahiru Abdu je ka ti yen puhi ka paɣi ka paɣi kpiɔŋlan Duuma ni o yaa zaŋ ti yɔbiya zaŋ paagi alahiri dabisili ka ti mina kuɣa ka di yen yuui tabi TV ŋɔ zuɣu. Ti yen suhimi ka ache mali ʒili be yeliŋga di zaŋ a faan ni ka ŋmali n zaŋ n taana. Tin daa yen kuui din bahi la n yebila niŋ ti alikauli ni tin zaŋ sabili din ka ŋmali n zaŋ taana n yerila ba ŋɔ maa di zuɣu, naan yi ku ni di paaya ka ti yaa labina ti mina pɔɣa, ka ti yo taba. A yɛn suhimi ka a bi chaŋ shɛli, amaa piligu ni puhi ka paɣibaŋkam zaŋla di kpaŋmaŋa ka chɛ m-bɔri ʒii ŋɔ maa daanfaani, ka teera ni ti yɛn ŋmɛla kuŋ baŋbaŋ zaŋ ti yi ŋun be kantiŋ yoma ka yuuni ti ni ti ʒii ŋɔ maa la bɔri a nuu timbu. Biɛlifu bee pam yi nyɛ li, di yi pam ti bɔra ha, bɛ hal di ku nyɛ biɛlifu gba, ti ni zaŋ bo ba mani yi nam ba n-zaŋ niŋ ti ʒii ŋɔ zuɣu zuŋɔ, ka a chɛ ka a tooi niŋ kpaŋmaŋa ka yɛli so, Bɛ ŋɔ zaasa yi di suhu ka bɛ yil a mi maa, ka yo bilifu kam zaasa din beni ka zaŋ niŋ di puuni. Yo shɛli din pa di zuɣu n-nyɛ Mohammed Iliyasu. Mohammed Iliyasu m-pala a mi maa zuɣu, ka a mi yi kuli tooi kpuɣi a napɔŋ chaŋ Zaa TV ka a bɔhi ti yɛm jɛhaŋfo yɛla. Ŋuni n-nyɛ ŋun yɛn kpe m-bela yɛliloŋo maa tuuni ka di chaŋ viɛnyɛla. Ti zaasa voice m-bala ban di Zaa TV staff mothers ni management ni zaasa. Yi puhiri suŋ bɔŋɔ ka ti mali tiri ya. N yuli m-booni Tahidu Abdu Jilli Tam. N ti bɔri a tab sɔŋ ʒii ŋɔ maa zuɣu mobile money namba din paya ŋɔ maa yili a ni nya ka a tooi niŋ a yɛn shɛli kam zaa sa yɛn zaŋ na bilifu bee paanu yɛli di yi pɔra ti di zaɣisi mi di nyɛ pam yaɣiri ŋuna eh ti kuli yɛn puhimi ka paɣi ni a tooi niŋ kpaŋ maŋ ka mo zaa sa ka n tiŋ mini yuma zaa sa ka a yuuli ti paɣi ya mali ʒini ka ti nya ti yɛn deegi anfaani shɛli zuŋɔ ʒii maa zuɣu.

N-kuumdi ka a bihi yɛra ni tiktoki bee tiktoki binyɛrili ka kpɛri ninni kundu bee ninni buku, Facebook, di zaa binyɛrili din kaalchiri bee din kul diri kpaya buɣim shɛm ka di ŋmanila ka ka buɣim taagi ka do so yɛlimaŋli. Di nyɛla ʒi shɛli din mali anfaani. Yɛlim bi pahiri o maŋa amaa. Naawuni yiko ni ti chɛb tooni, sokam ni baŋ ti ni niŋdi binshɛɣu maa. Di ŋmanila niriba pam na bi baŋ li. N kurilim saha, niriba pam na bi baŋ ti ni niŋdi binshɛɣu maa. Ti ti tooni bela Naa yiko ni, salo ni baŋ binshɛɣu din beni, bɛn baŋ ni Dagbaŋ kurili biɛɣukam ti yɛri li. Ti yaannim chɛ yɛla biri, yɛl kura beni, gbanjɔɣu pali yɛla, ka ti yɛn larigiri li bela bela, ka salo di anfaani. Ka ni kurilim saha, di piya bee mala pibu, domin Niriba maa ni ti zaŋ faani shɛli maa mi tuuni maa, nyaɣisim ŋɔ pun di ni bɔŋɔ bee di na be a tooni? Ti yɛn yɛli binyɛra ni ti kahili ya pam ka chɛ ma ŋuna ni mi binshɛɣu din be kpanjɔɣu ni niŋkurilim saha na bi pili. Yɛn ni mi binshɛɣu din be kpanjɔɣu ni niŋkurilim saha na bi pili, ti daa yɛli ya, Yɛli ti ni niŋdi shɛli ŋɔ maa nyɛla din maandi shili bee din maandi niŋkurilim shili ni di piligi ka sokam nya din yɛn chɛli shɛm.

Wula ka man mani sabili maa di daa faan ni shɛŋa ni ti ti bɛ ka ti daa kpee suŋ o ti ni daa gbaagi alifa ŋɔ shɛm. Lala n-nyɛli.
M pa a yuli mani di daa yɛrila ti biɛhigu kɔtomsi nima Naawuni ni zali shɛli biɛhigu ni, Naawuni ni yuri shɛli ni salinim ni bɔri shɛli. Ti daa pili li buhi noongu kumsi. Buhi noongu n-kum ka sokam wum li o ni wum li shɛm ni kaman wum li la mani. Okumsi puuni ka n wum ni ŋmanila sabaligu ni ninmɔɣu kani ka tiŋ chibiri kom. Okumsi puuni ka n wum ni ŋmanila kpaŋ m-bela saa zuɣu ka yuuni ko tiŋa. N ŋmanila nɔŋa, a biɛhigu zaŋ kpa m polo dolila m biɛhigu. N ŋmanila kuliliya bɛ bi mali koduɣili n valisiri ma. M paɣa, ti daa niŋ ya hal ti guui ti kpe ni a liri o yuli. Yɛn ŋmanila kulitiya. Ka Dagbamba bolli kuliga n lan daa mini kpɛbila wari ka kpɛb woligu maa ni yi saɣi ti maŋ naai. M bi bɔri ni a saɣi, amaa saɣibu biɛɣu ti neei a n saɣi. Ni n ŋmanila zilimbɔŋ n yɛn yihila kpaligu ti sala, ka sal ti wum m bam ka nahi nyee yaa wula dunianima. Tɔ di zuɣu m mani n-kul nyɛ mani, ni mani m bala asiba, mani m bala wuntaŋli, mani m bala yuŋ, Mani bala nolɔɣu kukoli, mani bala shɛɣuni, mani bala wuuni, mani bala maɣisim tam, mani bala wulibu saha. Di taŋkabiya ni kuli tiyi la, ŋan daa kuli tiyi kpɛbu la wari ka kpɛbu wolibu, ni a luri o yuya. Naam. M paɣa, shɛli ka ti daa nya ka di niŋ ma nyaɣisim pam ni miri ka ti bɔri ni a be bɛ ni be shɛm maa gba nyɛla sala. Ni ti zaa nyɛla salinima ka bi bɔri ni a be so ni bɔri ni a be shɛm ni bi gba be lala. N nyɛla so.

Tira yɛlimi ya dimli, dimli, dimli, ŋun kul niŋ zamba bee ŋun kul yɛn niŋ binshɛɣu kam ni dimli n-je zaala n-je ni so teegi, ka ti yɛli a, Ya yi malila soli? Tuuli, Yi yi pilimi ni dimli, di yi bi gbaara ka yi kana nti ŋmɛlim n-leei zambalana. Zamba maa yi bi gbaara ka a kana nti ŋmɛlim n-leei bukpahi bee so nya, tɔ nimaani ka a yi pɔi yɛn diri ti ma.

Yaa a yuli talivisa ŋɔ maa zuɣu a ni nya mɔmbo lan yɛn yihi. Di zuɣu ka a ni tooi yooi sɔŋsim shɛli kam zaa sa a ni balan zaŋ niŋ ti na. Ti timsi ni a nuu be lala ʒiingu maa puuni domi di shɛli din chɛ n-tari biɛhigu ka maani biɛhigu zaandi viɛnyɛla gba nuu yi be di puuni, a yi di ka taai li. Kpaŋmaŋ ka a yihi li ka tooi yooi a ni ba shɛli bela n zaŋmi di puuni. Yu shɛli din pa di zuɣu n-nyɛ Mohammed Iliyasu paɣa ka o yuli a nya ka mɔmbo lan yi ka di pa TV maa zuɣu bee ka a kpi napɔŋ chaŋ zaa TV nti bɔhi yɛm jɛhaŋ fɔnyɛla din lee niŋ ka a mali o pɔɣa ka di yooi taba. Shɛlikam din yɛn kpe di puuni, naɣi ka o nyaaŋa o yɛn sɔŋ bee o ni wahi a yɛn do so shɛli ka a chaŋ viɛnyɛliŋga. N yuli m-booni Tahi Ab Due cheli ni kurilim saha m-bɔŋɔ. Ti ma ʒini ka labina ti ni zaŋ ʒi maa tuhi na kuli yuun di ka miri ka a chaŋ shɛli, ti ni lab li.
Vihigu din be kashi din yi niŋgbuna baŋdiba alaafee sani na wuhiya ni salinima ni bi niŋ zaɣisim ti niŋgbuna sabitala ni din be shem la che ka doriti che n yɛn biɛhigu. gbuni. Zaŋmi a zaɣa zaŋ labisi a niŋgbuna sabita polo, ni di daa laafee ka bo alaafee ti a niŋgbuna maŋmaŋ zaa. Ma ŋɔ zuɣu ka Alhaji Yusuf Cosmetics bimbulanim yina ni bɛ chɛ n-tab sɔŋ n kpaŋsi ti di alaafee ni ti sabita biɛhigu ni paɣiba mini dabba zaasa naŋgban yini. Di galsimi ka a mali bahim shɛli a niŋgbuna ni ka di bi bɔri ni a mali li. Naawuni dahima galisiya, amaa lala ka o lahi sheegi sɔŋsim zaŋ tim min a zaasa ka di pirigili be Alhaji Yusuf Cosmetics nim sani. Kpɛmdi maa ti piigi chibi shɛli a ni yɛn su ka a niŋgbuŋgbaŋ ka di kpe. Ka daa pa shɛli a ni yɛn ʒe ka a niŋgbuna ka di niŋ polipoli. Timanim ŋɔ asabta yi kpaŋsi nyɛla din kpaŋsiri yurilim. Mari galisiya ka paɣa baɣa ka o niŋgbuŋgbaŋ ni be shɛm ni bee bam shɛli din be o ni ka di gbaɣiri dundɔŋ ni nyaɣisim din beni la. Zaŋm a zaɣa zaŋ labisi a niŋgbuna ni ka gu o yom chaŋ Alhaji Yusuf Cosmetics nim sani nti piyi kpam kam zaa sa ka a yi bɔra, lafinta bee chibo. ka su ka be nyam. Ma Amrei galisi ka o kpaŋsi sabita o ningbuna ni, ban di ka be kashi ka nyo vum sahakam. Di gba nyɛla din kpaŋsiri yurilim. Bɛ sani o ka a chaŋ ti bɔri rachiu balibu kam din yi Silimiin tiŋ na, gana ŋɔ bɛ mali li kɔhira. Lala n-nyɛli ka bɛ mali gbambihi gba zaasa kɔhiri bɛ sani din toori kom, diriti din nyɛ roba dina la, gbambihi balibu kam ŋɔ zaasa. Kɔhi napɔŋ chaŋ Alhaji Yusuf Cosmetics nim sani, nimaani ka a yɛn nyɛla piigi ka di daa do tiŋ viɛnyɛliŋga. la. Daabia nyaa ka a bɔri ni a daŋ ti kɔhi gbambihi ŋɔ bee lafintanim ŋɔ bee chibiti ŋɔ bee kpa ʒiɛri maŋ. Diriha kpa napɔŋ chaŋ kani tiŋa ti dana di bi loori chaaji pahaya zanimi yom bimbila dapalli ŋɔ ni m-pii di zaasa Alhaji Yusuf Cosmetics nim sani n-zaŋ ti mali a bukaata. A yi bɔhiri a maŋ ni yɛ ka a yɛn bɔŋ gbaai ba, a labisuɣu m-bɔŋɔ. Bimbila dapalli ŋɔ ni ka a ni nya ba ka bɛ mini fiɛbi teei be luɣ yini ni taba. A yi yɛn dami ti ŋmaligi bee a yɛn dami ti zaŋ ku a bukaata di zaa bɛ nyɛla bɛn kɔhira ka bɛ daa tom do tiŋ viɛnyɛliŋga. Bɛ ni kpe bimbila dapalli ŋɔ ni ti bɔ bɛ shee ka daɣim bɔ shɛlikam zaasa bɛ sani.

Ti paɣi ni a na kuli yuuni ti zaa TV zuɣu n yuli booni Tahaidu Abdul Jalil ka solo booni ma Prince ni kurilim saha n bɔŋɔ. Piligu yɛn zaŋla paɣili din ka ŋmani zaŋ ti ninvuɣu shɛba kam ni tooi galisi ka bɛ bɔri ʒiingo maa tooi dibu ka tabili sɔŋdi li. Tin ku pili ka zuŋɔ ka yiini yila tabi sɔŋ tabi sɔŋ yila shɛba nyɛla bɛ niŋdi kpaŋ maŋ pam dimo ʒiingo maa piligu hali ni zuŋɔ ti naachin tiri din ku niŋ ka ti yina ka a yuuni ti ka baŋ Dagbaŋ bilichinnima shiri ʒiya ŋɔ maa so n-niŋdi kpaŋmaŋa Ka lala maa zaasa ka a nyari li viɛnyɛla din kul gbaagi ti binshɛɣu kam ŋɔ zaasa din chɛ ka ti ʒiya viɛnyɛla ʒii ŋɔ maa zuɣu nachin ti di zaasa. Dagbamba naa a Smoke's Collection ŋɔ ni nyɛ ŋun chani di nim maa zaa ka di paara bee ka di paai ti viɛnyɛla ka ti teera ni a gbaya bɔri ni a kpaŋsi bilichiinsi eh a malila suuna bee a miriya ŋɔ maa ka ti yɛn zaŋ duhiri ti kaya ni ti taadanim yuli zuɣusaa a ni tooi chɛ ka a mini o pɔɣa ka di yooi taba o bɛ a bimbila eh tinvuɣu mi zamana maa taɣi a kul kpaŋmaŋ ka a bol o Tangali mii zuɣu, o nyɛla ŋun yɛn chɛ wum ti a, ka niŋ la a ni ku bɔri shɛm viɛnyɛliŋga zaŋ ti a. Lan mo ka nya a ni dabira ti lahi booi shɛli pahi o sani. Ni zaŋ o tangali mii zaŋ ti a, jaandi kpaŋa maa ka a gbaai li ka tooi bol o ka yi pɔɣa ka di yooi taba. Dina n-nyɛ 024556736. Chɛ ka n labi kpuɣi li yaha, 02455. 67356 a yi niŋ kpaŋmaŋ ka a bul o laa tani gani ŋɔ zuɣu, a min o pɔha din yooi taba ni zaa zaŋ kuli hal takura di yaɣili ŋɔ nti puhi alahiʒi King. O nyɛla ŋun chɛ niŋ kpaŋmaŋa n-tab sɔŋ ti ʒii ŋɔ maa ka ti yɛn zaŋ puhiri suŋ chɛ n-zaŋ ti o ti paɣi alahiʒi naa ni naba agbaɣu. Yaha! Alahiʒi Yusuf Cosmetics nima bɛn yɛri bɛ mi bimbila ka kɔhiri kpaʒira balibu kam ŋɔ zaa sara n-dii niŋ ka a ku bɔra kpam kam bee lafiinta bee chibo, Kpuɣi napɔŋ chaŋ bɛ sarimbila dapalli ŋɔ ni, Union shee ka o be. A yi chaŋ nimaani a ni nya li piigi viɛnyɛliŋga. Manager Kudus bee Tamale n yab laɣ Gbilana dapala m bala. Paɣa nti boli o Kudus ka shɛb bi bɔŋɔ n yab laɣ Gbilana. O ba daa bela bimbila Naaŋ zuɣu m-ba niŋ bɔɣu ni o dapala Abdul Kudus. O nyɛla ŋun chɛ niŋ kpammaŋ ti ʒii ŋɔ maa zuɣu. Ti yɛn puɣimi ka paɣi Manager Kudus Naaŋ ni sabila lana a ni naba a gbaɣu. Yi zaasa daabiligu shɛli ni nimaani a ni niŋ a barika niŋ yi ni. Lagati me kuŋ zaŋ ti n yɛri la Maxi Delight. Eh, Mr Danzu man bala bimbila ni o niŋ kpammaŋ tabi suŋ ʒii ŋɔ maa ti teeri a mani ya yaa a zo yomina ti tabi suŋ ʒii ŋɔ maa di anfaana kam ni bɛ vuya ŋɔ kɔhiri agro chemicals ni siminti ni ka mali drug store din nim maa zaasa o nya ŋɔ chɛ m-be di puuni ka mali anfaani mali tiri na nuŋ zaasa ka ti teeri ni o ka tabi suŋ ʒii ŋɔ maa ti mini o pɔɣa ni yo ti bi naai yikuli ka ti nya yi zaasa maa ku yɛn tabi suŋ suŋ di shɛm ka ʒii ŋɔ maa ka di kani na zaa TV alahira kam o zaasa ka niriba diri anfaani di puuni. N bɛ yɛn niŋ a gbaliŋ ka yɛn zaŋ tuɣi n yɛn malimi ʒini ka galisi ʒii maa zaŋ gbibili n yaba o yaa ni ti yɛn yuli la sabili din yuli booni gballi dimaŋa. Ɛɛ ti nya gballi mani diri di maŋ shɛm, wula ka gballi diri di maŋa? Di tam ni ti yaa kpuɣi li naagi ti ni bo neesim zaŋ taai tɔɣ shɛŋa din gbini doya la zuɣu. Ti yi naai ka ti nya ti yɛn kuli baagi ʒii maa shɛm, ninkurilim saha na ku baɣi ka di paara zaa TV. Mani nyɛ kuɣulananyuli n booni Tahiyu Abdu Jɛlɛ ti baai ti yaba ti yoonda. nyɛla ŋun yɛn doli o tooni ka ti zaŋ gbali dimaŋa n-zaŋ ti America a chaŋ shɛli. N ni suhiya ŋɔ ka zaambi ban ti gbali maandi tiŋgbana ka ti buɣi nɔhi doli a ban ya bi gaŋ so yili ni maa bo lee ti chɛ ka bi gaŋ di ya. Dasiba gbewaa zuliya, Dasiba namʒishili zuliya, Dasiba nyaɣili zuliya, Dasiba ŋmantambo zuliya. Di yaa niŋ nyaɣisim ka ti paagi alaahiri ka ti yɛn zaŋ niŋ kuriliŋ saha taana zaa tiibu zuɣu. ka n daa lɔri salo alikauli ni zuŋɔ sabili ti boli li mi gbanli dimaŋa. Gbanli ni diri o maŋ shɛm. Niŋkurugu n-gbaagi o kum dolo ka tim boli ma ti yɛri o kum yɛtɔɣa, ka yɛli ma, Bia, m bi zɔri kum na la luɣ shɛli din nyɛ kɔyili la dini n-nyɛ gbanli. O yɛri ma. ni paɣa puli kpuɣibu dali ka gballi gba piindi dunia yaangu zuɣu. Domi ni dɔhim yi dɔhi ka kum ku. Ni bɛ ni na bi dɔhi shɛba n-tiligi gballi dimaŋa amaa ti ni ku tooi lan tiligi gballi puuni dɔnbu sali dimaŋ saha. ka gbanli gba diri o maŋa, ka yiri sali na ni ŋun di maŋ be yoli. Ka pilima gbanli ŋmahingbana ni di kɔsɔm ti kɔtomsinim wuhibu. O yiri maa ni o yi teei gbanli yɛla, ni o teerila zilim shɛli din be gbanli puuni n yi teei gbanli yɛla, di teeri ma mi zibisim shɛli din be gbanli puuni. n yi teei gbanli yɛla, di teeri ma mi tulim shɛli gbanli ni chɛ n-ʒira. Di pa niŋ ka gbanli deeg o vali. Ni o yi teei gbanli yɛla, o teerila sakuri shɛŋa din pa yɛn bu o gbanli yi val o naagi bee wuntaŋ kur shɛli din pa yɛn ŋmer o. Di pa niŋ ka gbanli val o, ka kul yɛri ma ni bia o ya gbanli be yi zaashili malibu puuni. N yi teeri gbanli yɛla, di teeri ma mi binneen bihi shɛb bɛn pa yɛn dɔhiri ma bee n-duri ma gbanli ni, ka m maŋmaŋ niŋgbuna pa yɛn dɔhi binneen bihi paai bɛ zuɣu. N yi teei gbanli yɛla, Di teeri ma m ni kani tiŋ dɔɣirili ni ka n gbanli be. M mi bɛ mi ni yɛn chaŋ paagi n gbanli luɣ shɛli polo. O daa yɛli ma, Yaha! Ni kum bi bɔri sala ni gbanli n-nyɛ sali sima, di mi kum ŋun yi ku a mi ka chɛ a ti a daŋ, ka gbaŋ mi gbanli ŋun deeg a n-val a yɛlli kam n-ti pahi a nyɔm. A sinsib daashili, a binshɛɣukam daashili. a nyom daashili di zaa bela gballi puuni. Teemiya n yela yi dunia dimaŋ puuni ka niŋdi binshɛɣu kam bela bela ka niŋdi zamzam biɛhigu ni. Ka o daa yeli ma yaha ni a simsibu daashili, a nyom daashili, a barigibu daashili ni a koba daashili zaa kpandila gballi puuni. Naambi ka ti yɛri ma kum daadaka viɛlim. Di niŋ ka a gbanli vala bee kum daadaka viɛlim bi chɛ ka n kuri kpɛri kpibu ni. Ni saha shɛli ninkura yi wumdi kɔba yuya, di chɛmi ka nandahima mali ba biɛhigu ni. N yɛrimi ni a teemi gbanli yɛla ka be viɛnyɛla ka niŋdi din viɛl biɛhigu ni. Teemi gbanli yɛla ka chɛ munaafichi tali ni ʒiri ŋmangili biɛhigu ni. Teemi gbanli yɛla ka chɛ shiriku ni tiŋ ŋmarili niŋ gili. Teemi gbanli yɛla ka chɛ zaŋla Kaduna Naa maa nini kpɛhibu biɛhigu ni. Gbanli dee mali vali ka di bi di bakoi ka o pili ma bɔɣisi bɔɣibu ni bee ka sali so o mi la m-bɔŋɔ. Wula ka a daa be dunia yaaŋa zuɣu ka dimaŋ ŋɔ n-kul nyɛli ni pihimaŋa ka a sutura ka tarigi alafintanim taɣitaɣi ka laɣifu pali kpanjɔɣu ka a ti ku n-na n-ni ka bi ʒili kuna domi m-mina yɛn bala hal ni biɛhigu bahigu. Sitiri yin ni lahi finta yin ko kahi ʒin kpɛna ni ka din kpalim bia. A duna shɛli a ni daa kpiri kum ni kɔnyuri n-zaŋ li leei gogaligi kɔŋ dibu la, a nyɛ din zala shɛli biɛɣu. N yɛra mi ni a teei binna bɛ bi nyɛviya ni ni bɛ dunia chɛbisib dali. Maŋgbani n pa yɛn deei ba ka a tuma n pa yɛn yiɣa. Ban diri bɛ dunia ka teeri maŋgbani yɛla m-be viɛnyɛla ka niŋdi din viɛl yaha, ka ni ti nya faako ni tiliginsim n ni ti pa wulininim bini zaɣisi ka zaŋ shɛb yɛtɔɣa muɣisi bɛ maŋa nti yahi n-guri tuumbiɛri daadiiku chani ʒiri la ni ti kpɛna ninim muɣisiɣu. Wula ka adimaŋ daa ka kpee duna yaŋgu zuɣu, ka pihimaŋ ŋɔ n-kul nyɛ li biɛhikam, ka a ti kpe na gballi puuni ka biɛhigu tahi bimpɔŋ zaɣ nyɔŋ ka zunzuya puɣiri luɣili kam? A ni daa dirila ka binneenbi yi pali pila gba dibu zuŋɔ, a dihi tabili ni yi tuhi a baɣa na, a daŋ ni lan saɣimir a. a paɣaba ni a bihi a ni daa yu shɛli pam la, bɛ ni saɣi deeg a. Asimnim a ni daa bi nya shɛb ka ku tooi ʒini la, bɛ ni lan saɣi mir a. Dinzuɣu yɛlimi bɛ ni na be bɛ nyɛviya ni, Ni man gballi n-nyɛ biɛhigu zuliya zaa sima, a gari shɛli a ni daa bɔb zali. Agbandi kpɛbu puuni bɛ agbandi kpɛbu dali di bi lee ŋmana yaha zaa yoli kaman gbanli taa bindo m puuni. A sɔtura din daa pala adiiko nim la ku lahi mira yaha. Alahafu kpanjɔɣu ŋuna n na bɛn vala. ka wara pun pili kpiŋkpama yɔɣibu ni nyɔri yɛligibu ni bɛ ŋme tab di zuɣu. A paɣa viɛligu ŋun daa nya a suɣuninŋmarigi la, a gballi valibu nyaaŋa o ni leei so suɣuninŋmariga. A binshɛɣu kam daa viɛlila dunia yaaŋa zuɣu, ka din be nyɛ pomapoma la n-simsi ma n-gbanli biɛɣu. Teemiya n yɛla yi dunia dimaŋ puuni, domi yi diri yi maŋ ka gbanli gba diri o maŋa. Teemiya n yɛla ka niŋdi din viɛla ka be viɛnyɛla yi gbanli kpɛb dali ka tiliginsi ni faako pa niŋ yi zuɣu. Maŋ gbanli deei bimberi ni yɛli biɛri yili lana. Maŋ gbanli. Vali bimpɔma ka nyu kɔberi yɛli lana, Man gbanli dee sali ni m-bala mɔhi ka chɛ o kɔba noli sɔŋ yili lana, Man gbanli wɔɣiri ni nɔŋsi yili lana, Man gbanli tulim ni maalisim yiko yili lana, Man gbanli ŋun teeri dunia ʒinaagunim ni bɛ mi o yɛla, Man gbanli ka ba ni ma ni sima ni alasali bimbirili zaa. Mangbanli ku wum ti so sori wum tima yillana, mangbanli tuun viɛla ni tuun biɛri yillana. Naawuni yiko ni ti sabili maa ni nyɛ shɛm m-bala ka di paara na zaɣ tiivi zuɣu. Ɛ! N yuri Prince, Naawuni yiko ni n kpuɣi ya, gbanli dimaŋa, man kpaɣim la duniya ŋɔ hal ti nya.

Di polo la bɛ gariti ka miri pati duniya ya yɛn lo ti gba nyin di chɛ ka ti tim bɔŋɔ nyɛn la ti ɛɛh ka chɛ luɣi ŋuna dina ni luɣi amaa din yɛn lu a shɛli maa n-nyɛli din ŋɔ sabi maa mabu yɛli ni a gbanli bi ka a tiŋ dɔɣiri ni so mi bi mi o gbanli ni be shɛli ɛɛh to din chɛ ka bɛ naa niŋ zaŋzaŋ biɛhigu ni dama a bi mi gamo bee binshɛɣu din yɛn pa ka ka so beni ni o bu faa ka o taai Din tooi nyɛla m-pa shɛli sarati puuni ka n yɛn kpi, ka m mini a yi bi puhiri taba, ka loori luhi ma ka n kpi n-doya, ka a mi be nimaani. A yɛn ŋun yɛn fahi ma bahi luɣ zuɣu ka a yuli hal di ku paai diini. Soli n-kul nyɛ li ni ti be tab viɛnyɛla, domi a bi mi ti dɔɣiri kpe maa bia Yesu la yɛli ka na tam wee duli. Mbo, mbo, mbo! Maa muna ka o chɛbisi ni o chanila Tamale. Ɛɛh!

Di nyɛla yaha yaha. Di mi din nia nyɛla, ninkurulim saha nia nyɛla ni di tin neei biɛhigu. A yuli biɛhi kam ti yi tooi niŋdi ti sala, ni di tin neei biɛhigu ka ti beni. M paɣa, a yuli walansi zuɣu ti ni daa niŋ sab shɛli gbibi ya yi dunia, di pirigili ti daa tooi yuli li. M bi baŋ binshɛɣu din yɛn chɛ ka saha zaŋ o kpee yɛla muɣisi o maŋa. A yi mali daliri ni chɛ a dunia taa, ka a ti zaya ni kaman so zɔɣiri di yaari nyu, a ni yɛn niŋ shɛm kam labis o nyaaŋa n-niŋ, ka nyɛ boo? Sab shɛli kanna din yuli n-ku bala ka nyɛ bɔ? A gbaai la a biɛɣu? Tɔ di zuɣu ŋɔ maa yɛrimi ni man muna kpe yili n-dɛni dunia di yɛn nyɛla soochi yili m-pahi bɛ ni na yɛn dɔɣi bi shɛba a bi bɔɣiri ti na ni wula n-nyɛ dunia ka ti yɛri ba ni dunia nyɛla yoli yili ka bɛ ni bɛ nyɛla arina bɛ ni ku lan chɛ ka bɛ dɔhi ba. Amaa n yɛbi ni n yɛla, ni paɣa puli kpuɣi bi dali ka gballi piindi dunia yaako zuɣu. A gba a lahi? Di zuɣu dɔɣu mi kul dɔɣi a shee ka a kpi. A yi kpi ka a mali gballi bee ka a ka? Dama ti nya ka niriba kpira ka ka gbala. M pa shɛli, di nyɛla mashiifa n-niŋ, ka di nyɛla tɔbu yi ni tooi chaŋ ka shɛba ti tooi kpi, yi bi nya ba sɔɣi, bee ka kom di shɛba n-ʒi ba chaŋ, yi bi nya ba, bee ka buɣim di shɛba n-leei ba tampilim. Binnima bi ka gbala. Amaa ti lee yɛrimi ni kaman pɛnima bini beni yɛn kpi ka nya gbala, ka n yɛn bi yɛri ma binshɛɣu din be gbala ni. Nir yi nya kum ŋun o bi zɔri kum, ma kpi ŋun a yɛn kpi o. Amaa binshɛɣu din be gballi ni, bɛ ni mal o dabiɛm ni nandahi ma. A gba a la? Amaa n yɛbir a yɛrima ni n yi yɛri binshɛɣu ka n niŋdi yɛri o kum daadaka viɛlim, di ni ku chɛ ka o kuli kpe kpibili. Bee kum daadaka viɛlim ni tooi chɛ ka a kuli kpe kpibili? A yi chaŋ bimbila li maa yili, yi adaka viɛlli kuli kpibi daadaka viɛlli ti li.
Amaa bɛ ku dɔɣi ŋuna yɛla n-nya maa ni domi dɔɣim yi dɔɣi ka kum ku biɛhigu ni. Bɛ ni na bi dɔɣi shɛb nyɛla bɛ ni na be luɣ shɛli ti ni bi mi siminsiya ni spiritual world kaman bɛ mini Naawuni m-be, amaa ka bɛ na bi yina dunia yaaŋa zuɣu. Di saha shɛli bɛ yi bɔhiri ti a yi tooi teei ti ni daa niŋdi eh, ti ni daa be Mantambo Radio, ti daa niŋ ti ni yɛn dɔɣi bi shɛba bee bi shɛba bɛ ni daa yɛn dɔɣi bɔhisi, a yi tooi teei bɛ daa bɔhi ti bɔhisi pishi ni yini ka ti gba mi labisiri ba kaman dimbɔŋɔ bɛ ni yaa bɔhi ŋɔ, Bom be dunia yaaŋɔ zuɣu? Ka ti yɛli ba yɛli dunia nyɛla yoli yini. Dama ti ni daa yuundi binshɛɣu ka chɛ ka bɛ dɔɣi ti maa ka din ka ti nyara di kuli bela di ko. Dama ti ni daa minila dunia maa ti yɛn kanami nti jɛm zaŋ la kadiri maa. ka biɛhigu maa kuli viɛla, a yi lu a kpee napɔŋ ka a niŋ o gaafara, a gbaai la a lɔɣu. A bɛn zaŋ so yɛla muɣisi amaŋa, ka di n-tiɣi bɛni. Amaa ti ni kana ti nyari binshɛɣu zuŋɔ, di bela di ko ni ti ni daa yuuni dunia shɛm ka chɛ ka bɛ dɔɣi ti. Dinzuɣu ti ni yɛli bɛ ni na yɛn dɔɣi shɛba, yi bi di kana, dunia nyɛla yoli yili, ka yili n-nyɛ dunia. Domu a yi yuli gbanli kɔŋko yɛtɔɣ shɛli din gbiba, gbanli yɛrami, Naa n-daa zaŋ dunia shɛli leei takaɣi n-kpiri kum ni kɔnyuri la, ni a nya din zali a shɛli bɛ o. Domin a ni daa be dunia yaaŋɔ zuɣu, a daa malila sutur bɔbigu m-bɔbi a garo zali, ka laɣifu pala a laɣifu kpanjɔɣu. Ka bɛn chɛ ka a ti kuni namangbanli ni ka di ka bi ʒi di shɛli na, ka ʒila sutur yini, sutur yini maa gba bɛ zola vi ka zaŋ li niŋ a maa. Domi teemi ni soli dɔɣim shee o zahim ka o chaŋ kpɛna duna yaaŋa zuɣu bɛ o dɔɣiri so ni sutura. A ti yɛn yi duna yaaŋa zuɣu a zahim ka a lahi yɛn chaŋ yi to zahiŋgu ka bɛ li ti ka zaŋ kahiŋga n-niŋ ti ni tampiɛlli yɔɔ din nim zaa di nyɛla di ka yɛtɔɣa shɛli ti yɛra mi ni dunia ka bɛn vari binshɛɣu m-bala.

Gbanli bɔɣira ni bɛ ka sali so o mi la m-bɔŋɔ. Gbanli deei ma vali ka di bi di bakɔi ka o pii ma bɔhibu ni bɔ n-chɛ ka m binshɛɣukam daa viɛli la dunia yaaŋa zuɣu ka n dimaŋ viɛli la dunia yaaŋa zuɣu ka n ti bi ʒi di shɛli kuna o ni. Ka di nyɛla m mini o n-yɛn bala dunia ŋɔ piligu hali ni bahigu. M bi lahi yi shɛli polo pahila m mini Gbanli n-yɛn bala. Ka lee bɔhir a ni n dihi tabili noy tu a baana, sokam yi nya o ŋmɛr o nyahi. A sim, bɛ di yɛri n ti yɛri paɣisiri paɣa yɛtɔɣa ŋun daa nyi a suhu ni ŋmariga. M paɣa hal lufanim gba yɛri li. Dagbaŋ li paɣ yi kpi bee paɣ yi daa nyi kani, bɛ so lo m pa ko miya. M paɣa, di yi niŋ ka bɛ niŋ a yi dani ɛɛh yuun pali. di taŋpaɣibu tooi mi chiri ayɔbu, di ni ka sɔɣibu kam beni din tooi niŋ ka di yina. Ninkura yɛliti ni niri kpi n-do o kabiri ni, dahinshɛli o koba ni yɛn tuɣiki nyɛla dahinshɛli bɛ ni yɛn chihi o paɣa pa komiya, bɛ ni yɛn zaŋ o paɣa n-dɔn dunia yaaŋa zuɣu, ka o bɔri ni o va yiɣisi yina nyuli. Dɔrinzɔŋ ti yɛriyami yɛli biɛhigu ŋuna, Biɛhigu zaa nyɛla yoli, chɛli daŋdaŋ gili, chɛli ŋmaamaamaŋa Naawuni zuɣu, ka zɔri nambɔɣu. ka zo ka chɛ biɛhigu zali kpana din tiri nir fitiina gbanli ni bee din tiri nir buɣim din ŋma ʒiri niŋ maa tariga din viɛla a tariga, ka ti niriba jilima, ka ti niŋ kura jilima Naawuni zuɣu, ka nyɛ biɛhigu maa yɛn kpihila alahichi a gba alaabɛgu doli zuɣu. Bɛ ni yɛn ni ti vuɣim o maa, lala binyɛra maa ka ti niŋ dumba, ka biɛhigu nyɛ soochi n-ti ti. Dunia nyɛla yoli yili, bɔzuɣu ka yɛn kpi dunia zuɣu? Kum ni kɔnyuri, gogaliga, ka di kuli nyɛla dunia. Mani n-nyɛ mani, loori palli yina ka n na bi da, namdi palli yina ka n na bi da, a lubi dali, a kpibi dali m-pahi din lee fa diribu dini. Ni a dim dunia ka teeri ma n gballi yɛla. Ni dinnim ka n kuli yɛri maa, ɛɛn, di tu ni gballi n yɛri ti maa ni ti dim dunia ka teeri o yɛla. O yɛli ti ni di ku bɔra din be ka wula, daɣ shɛli beni ka a ni kana ŋun gballi sani. Dinzuɣu sal diri o maŋ ka gballi diri o maŋa. Ka yɛn ni nyin dimaŋ be yoli, a mi yi kana ti niŋ laasabu a ni baŋ ni gballi dimaŋ niŋ pali. Domin m pa sheli bini do gbalandi zuŋɔ, a ni yi ku chaŋ jirankɔwa kabiri ni nti nyɛ pini sheŋa din doya maa pina maa, salinim pi tiŋ maa, daadama m-pi tiŋ maa, ninvuɣ biela, vundamba, bɛn nyɛ tɛɣ'biɛrinima, tɛɣ'sumanima bɛ zaa beni. Tɔrizu ti yɛra mi yɛhilli kam ni a ni be zuŋɔ, gbanli pun vali lala ni maa taba. Di nyɛla ʒiri, bɛn gari a ʒiri, bɛ gari a. Di nyɛla ʒilinsi, m paɣa, ti ni daa niŋ gbubi a dɔtira teeg a Abu Lahab yɛtɔɣa. Dunia vali bɛ zaa bee gbanli vali bɛ zaa, binshɛɣu kam ni a ni be di zuɣu niŋmiya suɣilo, ka baŋ ni dunia maa di ka shɛli gubu kpe ni kpe n-kul nyɛli, ka ti yɛn ŋmaligi di zuɣu kpaŋmaŋ ka a bo yuli zali. din so yɛn kani ka di niŋdi a bihi anfaani. Ti ni daa niŋ falifu n-yaali, a ni nya ka ti daa ti ni ŋun ŋmaligi ka chɛ a dali nti ni yɛlimaŋli biri ni ŋuni n-zali bini biɛhigu ni. Amaa ka a ŋmaligi ka chɛ buni ka a daŋ ni ku maagi ka a kpi ka bɛ paagi a yaannim tooni ka daŋ duhi ka di nyɛla a bo m-pirigim zuɣu? Aai, di bi viɛla. Di zuɣu dunia maa, di nyɛla yoli yili. Naam. Nibila ka a daa be dunia yaaŋa zuɣu ka a pihimaŋa. M paɣa n pun yeli ya o zuɣu, pihimaŋa, bini ya ti ban ni ni bɔhiri ti bɔhisi sheli la, a ni daa be dunia yaaŋa zuɣu ku chanimi pihiri o maŋa. Tankpaɣu yi ta ka a zaŋ handkerchief n fɛbi fɛbi ni di yi, a gbaai la, ayi ayɔa ni a jɛnjɛŋ gba, ka di nyɛla a niŋmi ka di niŋ di teei, a bi bɔri ni a kurum ka di gurum, ku chanimi ku pihiri a maŋa. Masa, n ti lu ka hanli taɣi daadam. N yi lu kpɛŋɔ zaŋ chaŋ awɔi yin sunsuuni yin yɛli ni bee ka n yab n bala. Binshɛɣukam yɛn yoomi. Ko shɛŋa din be n niŋgbuno ni ka di pili yibu. A tima ni koma yɛn yirimi a nimbihi ni, a nyɛɣu ni ti bi yɛra, a noli ni ti bi yɛra, a tooni nti pahi a nyilivɔɣu ni zaa. Sal nyɛla yoli. Dunia yɛn luɣi ti, nyin ni chɛ ka ti dimba ŋɔ nyɛ n la ti? M paɣa, sabila maa kuuri ka yɛri ti ni ŋmangbanli deei biɛri yɛlibiɛri yillana. M paɣa, m kpe ni maa bela ni wɔɣiri ni nɔŋsi yillana ni di sali nimbala mɔhi ka chi o koba sɔŋ. Bɛ yɛn simsa kabiri ni bɛ yɛn simsami ni nimdi dini nyɛ niŋgbuno. N yɛrimi ni zaŋ chaŋ biɛɣu pihi naai binshɛɣu ni m chɛbili n taba a nuhi a niŋgbuno. Naala Naawuni ni yu so pam. Ninkura ninkura maa mi bɛ bi yahi lala bɛn tooi ku beni kaman Firawuna biɛɣu. Firawuna niŋgbuno na benimi, amaa di gari yuun tusi ayi biɛɣu bee yuun tuɣili ka na beni ni niriba ti nya Firawuna ni daa be hal shɛli ni ni o ni doya shɛm. Tɔ di zuɣu gbanli binshɛɣukam naai binshɛɣukam daa viɛlila dunia yaŋgu zuɣu, ka din be n-nyɛ pomapoma la n-simsi ŋɔ gbanli biɛɣu a barigib daashili. A nyom daashili, a koba daashili, di zaa kpayindila gballi ni. Naan ku naai bi ʒi bini doo na, ka bɔbi garo zali a duu ni. M pa shili ka a kpi ka bɛ ku lan chɛ ka a nya m miri garo ŋɔ gba. Amaa ka ŋun gballi taai bini doo o puu ni ka a dɔni. Bɔ di zuɣu, no kum nyɛla sal dima, amaa ŋun gballi nyɛla sal sima. Dama kpibo bee kum yi ku wami ka chɛ a taai da, amaa ŋun gballi yɛn deegami ka a min o be hal ni du na baabu. Ma'am, di nyɛ shɛm m-bala ti paara zaa TV zuɣu ninkurulim saha. N yuli m-booni Tahidu Abdu Jeliya. N mali nyɛ kuɣu la ka ʒiŋa maa ka di paara. Yaa n ku yɛn teegami yi ʒiŋa maa di bɔrila tabi sɔŋ ka ti ti yi la nuhi. A yi be la Tamale yaɣili ŋɔ zaa sa ka kpa napɔŋ chaŋ zaa TV ka a mini Misa Yishau Jaham pɔɣa ka bɛ yooi taba, naɣim yi kuni ti mini o pɔɣa ni yooi tabiya ka ti nyɛ ʒii maa din yɛn tabi sɔŋ shɛm.

Poya ka ti nya ʒii maa din yɛn zaŋ tuhi shɛm ti m-mali ʒini bela ka lab na ti nya ti yɛn zaŋ n tuhi shɛm ni kurilim saha na ka bɔmɔri ka a chaŋ shɛli.
Bihigu din be kashi din yi niŋgbuna baŋdiba alaafee sani na wuhiya ni salinima ni bi niŋ zaɣisim ti niŋgbuna sabita la ni din be shɛm la chɛ ka dɔriti chani yɛn biɛhigu ni. Zaŋmi a zaɣa zaŋ labisi a niŋgbuna sabita polo ni di daalaafee ka bo alaafee ti a niŋgbuna maŋmaŋsi. zaa. Maa ŋɔ zuɣu ka Alhaji Yusuf Cosmetics bimblanim yina ni bɛ che n-tab suŋ n-kpaŋsi ti daalaafee ni ti sabita biɛhigu ni paɣaba mini dabba zaasa naŋgban yini. Di galisimi ka a mali bahim shɛli a niŋgbuna ni ka di bi bɔri ni a mali li. Naawuni dahima galisiya, amaa lala ka o lahi sheegi sɔŋsim zaŋ tihimil a zaasa ka di pirigili be Alhaji Yusuf Cosmetics nim sani. Kpɛmdi maa ti piigi chibi shɛli a ni yɛn su ka a niŋgbuŋ gbaŋ ka di pihi, ka daa kpa shɛli a ni yɛn ʒi ka a niŋgbuna ka di niŋ poli poli. Ti manim ŋɔ, a sabita yi kpaŋsi. Ti nyɛla din kpaŋsiri yurilim mari galisiya ka paɣi baɣa ka o niŋgbuŋ gbaŋ ni be shɛm ni bee bam shɛli din be o ni ka di gbaɣiri dindɔŋ ni nyaɣisim din beni la. Zaŋm a zaɣa zaŋ labisi a niŋgbani ka guui yom chaŋ Alhaji Yusuf Cosmetics tim sani nti pii kpam kam zaɣisa ka a yi bɔra lafinta bee chibo ka su ka be nyam ma Amrɛ galisi ka o kpaŋsi sabita o niŋgbuna ni ban be ka be kashi ka nyo vum sahakam di gba nyɛla din kpaŋsiri yurilim bɛ sani ka a chaŋ ti bɔri achibo balibu kam din yi silimiintiŋ na a gana ŋɔ bɛ malila kɔhira lala nyɛla ka bɛ mali gbambihi gba zaɣisa kɔhiri bɛ sani din toori kom Diriti din nyɛ roba dina la, gbambihi bi kamo zaasa, kpuɣi napɔŋ chaŋ Alhaji Yusuf Cosmetics nim sani. Nimaani ka a yɛn nyɛla piigi ka di daa do tiŋ viɛnyɛliŋga. Daabia nyaa ka a bɔri ni a daŋ ti kɔhi gbambihi ŋɔ bee lafintanim ŋɔ bee chibiti ŋɔ bee kpa ʒiɛrimaŋ. Dinahi kpuɣi napɔŋ chaŋ kantiŋa ti dana ni bi loori chaaji pahaya zanimi yombimbila dapalli ŋɔ ni m-piiri zaasa Alhaji Yusuf Cosmetics nim sani n-zaŋ ti mali a bukaata. A yi bɔhiri a maŋ ni yɛ ka a yɛn bo n-gbaai ba, a labisigu m-bɔŋɔ. Bɛ ni be di palli ŋɔ ni ka a ni nya ba, ka bɛ mini fiɛbi teei be luɣ yini ni taba. A yɛn dabimi ti ŋmaligi, di a yɛn dabimi ti zaŋ ku a bukaata, di zaa bɛ nyɛla bɛn kɔhira. Ka bɛ daa tom do tiŋ viɛnyɛliŋga. Bɛ di kpe bimla di palli ŋɔ ni ti bo bɛ shee, ka daa ambo shɛlikam zaa sa bɛ sani. Alahaji Yusuf Cosmetics nim nyɛla bɛn kɔhira, ka bɛ daa viɛla, ka do tiŋa, ka di ti di niŋ daabiligu. Boli m-ba Tanga Mii din nyɛ 054666.

N nyaɣisi m-pa m-paɣ ti ka a ti paai li saha shɛli ka ti yɛn labi n yɛli sani ya ka ti nya sabili ŋɔ maa, ti ka a ti kpuɣi sabila kam ti ʒii ŋɔ zuɣu di ŋmanila di daa anfaani shɛli din beni n-kul du n-zani kuɣ bee n-gu kaman a ka a ni ti ku yɛli zuŋɔ ʒii ŋɔ maa, man nya shɛli di puni m-bɔŋɔ bee zuŋ din nyɛvili ni ku neei chani m-bɔri ti ni boli sani ti ni yɛn nya zuŋɔ ti ni zaŋ sabchi zaŋ ti ma di ni nyɛ gbandi dimaŋa. N ŋɔ, n dihitabili ŋɔ, a ni gbaɣi ya zaa, ka a lahi ti zaasa mi gbaɣi dama biɛhigu din ŋun niŋ ka o mi ni yɛli maa, di dii ku niŋ ka bɛ tɔɣiri n ŋɔ, piibu gba zaasa nyɛla din be di zuɣu. Saha shɛŋa beni ka simsi ni yɛri ti yiri ti zaŋ kpa di puuni, n ku yɛn kpaŋsi ti i maasili. A nyɛla ŋun booi kom bahiri tiŋa bee a nyɛla ŋun ŋmɛri biɛɣu? A bo a puhirila jiŋlim ba bee dolo dolo? Ka a mi ni Naawuni gaŋ beni, n gba ti zaasa jɛnda ka zaŋ jilima ni yɛlli kam zaŋ ti o. Ka paɣisaribila maa puuni luɣ shɛli yɛli ti la ni kaman bɛ simsim ti tiiri gbaŋ ni yɛla saha kam, ka so ka chɛ munaafitali ni yɛl biɛri kam ŋɔ zaasa. Di zuɣu ti ni labi n yɛbisa nti nya sabili ŋɔ maa di daa faai ni tiri tiri ni yɛl shɛli nyɛla din baŋ ti biɛhigu zaasa maa paya maa.
O ni yuli Pirinsi Naawuni zuɣu a nya biɛhigu ti ni daa niŋ asinkpani n-tooi teei tim yɛlikura kpanjɔɣu ni. Ka daa yɛri ni, Dunia di nyɛla soochi yili, m-pa shɛli n-ŋmani tan' piɛlli, zaŋla naa ni nam duna di kɔtɔmsi, amaa ti niŋ salinim sheena duna ya ŋ zuɣu m-pari li hali ka ti sab ya. Di zuɣu ŋɔ maa yɛri ti mi ni, Kaman m bi nya ŋun mi n-niŋ nirilim bee ŋun be viɛnyɛla biɛhigu ni ka kpi. Pumpɔŋɔ, ban leei tinim bipa la pirigili bɛn bi yɛn yɛli yɛlimaŋli di biɛri ba mi. Bɛ a neei ʒiri ŋɔ ka o yɛn ŋmɛmi hal ka yuŋ ti zim. Bɛ a neei shiri ka o baɣa ni be shɛli kam bee ŋunkam tumdi tuma ka di tumda o ni yɛn chaŋ ti niŋ so ka di nyɛla o bɔri lan binshɛɣu na ka din ku yɛn niŋ ka o labi so nyaaŋa ka nyɛ bo zomya Naawuni paɣa ya suɣilo ni biɛhigu. Dunia nyɛla yoli yili Naawuni zuɣu ti ni na kuli ʒiya ŋɔ maa n-nyɛli. N yi lu ka di zami ni kaman bɛ kpuɣi ma, bɛ tim ma kom ka n nyu, ka di zami ni ka a lu hal kpɛna n yɛla ni kuwa lari. Man ŋun yi chani wuhiri n kɔŋkpana la, n kpee kani. Man ŋun yi chana, n ku pihiri m maŋ la. Naawuni zuɣu n yi lu kpe ka di niŋ awa yini, a ni yɛn niŋ buni ka yuli n ninni? A ni yɛn di bee ka tib o so a ni daa mi la m-bala? Dinzuɣu saha shɛli ti yuundi din nima, ti yɛrila salo ni ti maŋ ti maŋ ni biɛhigu, Maŋ ya yi maŋa, ka ti nya sokam. Tampuɣili kam nia ni nya shɛli ka di pali. Bia kam bi zɔri ka chɛri li. Yinim daa ʒini ka bɛ boli n yuli, Ti yi zaŋ yi laɣirinima n-niŋ pɔŋ ni ka niŋ adu'a, Naawuni chɛ ka n ti nyɛla sokam bia. N yuri Prince, ka a ti lan yiɣisina ni a leei sokam bia, ka bɛ niri ku niŋ a dabaala. Bia kam ti yɛri li, Sabili kanna, n kpunkpambiliya, ti pa n yuli di puuni. Bia bizɔrigu.

o be din ni, ti ba piri suŋ mali ti chani mahai n ti pahi sukibu zaa, cash money, laɣiri lan ba bimbila yili yili o chaama ni o piri suŋ kani naa sani. Laki n puhi alahiʒi Murtala ti booni mi Yendi Blood m pahi youth president n bala maa kaman bɛ da piiri youth gba zaa sa zuɣu na na ka pala o bela party shɛli ni hoo. ŋuni ka ti di ku yɛn zaŋ ti o di ku yɛn chaŋ mi o di paai so m-be m-paɣ o ni puri o suŋ chani o sani bakuli shɛli din gib gari ni o daa boli ma ka yɛn zaŋ puhi di suŋ zaŋ ti n yɛrila n yɛba ni o daa ʒii maa o daa kpi o pam ka m min o di fiila alahachi m mali puhi di suŋ mali ti lan dihi tab ni zuŋɔ a yaa nyɛla ŋun yuuni ti daa ka yɛn puhi ka paɣ mi sabi baai Halim Dasuma Radio manager m-bala. O gba zaasa nyɛla ŋun doli ti ʒii maa biɛɣu polo kam. Alhaji Baaba Danii ni Sankara yili zaasa bɛ ni booni ti ti mali puhiri suŋ mali tiri ya. Bɛ yuuni ʒii maa ka niŋdi kpaŋmaŋ sahakam n-sabiri ti Facebook, TikTok ni shɛli kam ŋɔ zaasa ti mali puhiri suŋ mali tiri ya. M be ni tam kali ha ti yɛli din yɛba. M paɣ Alizim Madara maa daa niŋ m birthday ka ti daa di birthday maa.

Nyin lee ku mali nia suma ka be biɛhigu ni a be m-baɣi yoli Naawuni gaafara, nyin yɛn di nyɔri dunia Chiyaman di nyɔri pahi Naawuni zuɣu Tɛha suma viɛli pam ka ti yɛli bɛn be tɛha biɛri ni ka bɛ ku piin daɣin yini n-ku niŋ din viɛla ka tɛha tɛha suma daɣin yini a ni nya din nyaɣi sɛbu ka ti be di puuni. Di lee nyɛla adiini. Di gbahi shɛba ni di ku yɛn yɛli di toondɔnima. Pal shɛli ti yɛri li biɛhakam ni Ʒirinaaya saɣimli di ni nyɛ ti bogaliga, amaa din kam kpalim din kpɛhiri Naawuni nim yɛla m-bala, dama kamani dɔhimmaŋa ka nyini dɔhamaŋa, a tampuɣili kaniya ka a paanda a gbaala, m mi ni je li ka dabisibu. Di yaa anabbaawaanim bɛn daa garila gba niriba ʒimi ka bɛ dɔhi ba, amaa Naawuni n-puhi ba.

Ti maa puuni so ŋun maa tiri n paɣa bi pɔŋ o o bela ee karim zuɣu shɛli ni bin bila ee ka ti yɛn zaŋ post maa ti o karimba nim maa zaa sa ban di bin galisi ka bi tooi booni ti yuya maa galisiya pam ti ku tooi bɔri sokam zaa sa yuli ka puhi ka pahi amaa a chɛ ka n puhi Doctor saha n ku saha kam n paɣa ti tee n ʒini ŋuni yɛn yɛli di yɛltɔɣa Facebook ka ti naan pa ʒini ba ti maa puuni so ŋun maa tira Doctor saha n ku ni a dapala bee a ŋahinga Miss Rashid Zonda n paai ti daa chaŋ ti niŋ o daambiliya ka kuna ti naan ni naan chɛ ka bɛ ʒini ʒinahigu ka dɔɣi anfaani bihi n ni labi n yab sani di galisiya ka o ni mali taliŋ ni o zaŋ ti shɛb a samban ni ka ti naan kana ni ti nya ti yɛn kuli baagi ti ʒibiha shɛm. M paɣ a ma bia ka m yɛra ya zuliya maa ni daŋ maa di galisiya ka ku tooi boli so yuli amaa zaayoli yɛla kpɛntaba.

Yaha! Ti nachin tiri ŋun su di fukumsi Dagbamb Naa, Naawuni zuɣu. Sokam nyari din nyɛ shɛm gaya maa ka yin doya, hal bɔŋɔ a ni lee bilichi ni achiika! Ti ka ti ni yɛn yo sam shɛli Naawuni ni yo sam li. Lala n-nyɛ li, m biɛhabila gbana, n daa ŋme, n daa ŋme o mi woli. Nyɛ kaman Dagbɔŋ zaa maa n-kpee ka n woli baŋsim. N daa nyɛla redio so, yaa ti ti ŋme m biɛhabila, a mooni li, mam o ŋme a, a ku mɔli li. A ni bɔri shɛm m-bala maa.

N ti puhi Dɔkta Samsu mi paai zaŋ o n-yɛbi yi ni zaŋ piri suŋ zaŋ ti a, Dɔkta Mashar. Di daa ka yɛn puhi n tizo paɣa bee n sista bee America ŋun n-yi ashibiti Shiina m-piri suŋ kanna sa, ka puhi n sista lahi bɛ Tamale ŋun n-yi Asia yi ma piri suŋ ma ti yi zaasa. ʒii ŋɔ zuɣu ka dihi sabili nyɛla din kpe n-doli ti sahakam. Yi bi naɣiri ʒii ŋɔ mɔmaŋ puuri shɛba maa zaa di malila bukata ni mɔɣila yilinim zaasa ŋun sisiri ha beni m-be Amina maa puuri sɔŋ mali ti daa gba. Di zaasa nyɛla bɛ ni doli ʒii ŋɔ maa ka dihi sabili ni yi diri anfaani di puuni. Saha man kanila zuɣu ti ni yɛn labila n-yɛbisa n-ti buhi o nya. Naawuni paati zuŋɔ dali ka ti labina sabdali ka ti alahiya baŋ ti. Man chaŋla so waɣinli nti yuundi n dimbu waakaŋsim Naawuni waa be n ninni. N ʒila dabɔbili nti ti nabipuɣiŋga ka lee kɔŋ ni n sɔŋ gbarigu ka o kpuɣi o jaangbee. M pun zaŋla kpamli ti teeŋga ka ninkari beni. Naawuni paati bakɔi din kanna ka ti nya viya bi niŋ halaka n jɛrilim ŋɔ. Yɛn jɛrilim ŋɔ, ɛɛn?
Yɛla ti kul ami ka yɛn ti kul niŋ m ma m bɔri ni.

N ti niŋkurigu ŋun zaŋdi kanda leei jaangbee deera ka chɛ ŋun gbiri zaŋguri n-kpaari. Yɛn ʒila dabɔbili nti ti nabipuɣiŋga, ka gbarigi o be tiŋa, ka n kɔŋ niŋ suŋ o gba ka o yiɣisi ni o jaangbee. N jɛrili ŋɔ nyɛla jɛrigu, Naawuni gafara, n jɛrili ŋɔ ka ti pa yɛn niŋ ka haŋkali lee be di puuni.
Di ʒe m-pahi Dagbambina Sports Collection ni Nelly Nash ni Shady B paɣa daashee maa zaa sa ni Cultural Troupe maa. Dagbambina m-mali Cultural Troupe ni Tuma Piri Suŋ mali tiriba zaa. Nachimba bɛ wari waa ka di chɛ ba ka a yi mali la suuna amiliya bee shɛlikam ka bɔri mi ka a ti pii sambani m-pahi a pɔɣa a yi kuli yooi o tim dina tani gami shɛli ti maa ka o ni sɔŋ a ka di niŋdi viɛnyɛliŋga zaŋ ti a ti ni po ka paɣi Insha Allah Ablahagum ti damli Naawuni yi ku ni shee zuŋɔ daga ti ni labina ka n guui ku lahi kari a jo N ti puhi Miss Alhassan bee ku maɣa m-bala ŋun daa nyɛ GBC Director, ka puhi Miss Haroon, Ecobank ka o tumda, m-mali puhi li suŋ malipiligu zaa. Yi bi lahi gum ti damda ni a ni paai n-ti so ŋɔ zaa ka ti labina alaafia. N yaa ti lahi deegi a n-faai ni ka ŋmali n yaba sani n-zaŋ ti a ni n chɛri lim ŋɔ. Naa n-tim ti yɔvili ni alaafia ka ku ti ka chɛ a ni duniya so.